Менә безнең репетиция вакытына хәзер әзерлегебезне төшереп алсагыз, хәзер библиотекага керәбез. Әйдәгез. Әйдәгез, Марат, рәхмәтегез менә без репетициягә әзерләнәбез. Менә безнең үзебезнең укытучыбыз, менә безгә лозунглар әзерли. Фәүзия апа, сез ничә яшьтә инде? 73.
Менә безгә иремичә лозунглар укый укызларда, чаткыларда, ташкыннарда катнашкан. Менә безнең Әнисә ханыбыз режиссер. Ул безгә драмтеатрдан 3 ай инде хәзер безгә театр сәхнәсен өйрәтә. Биш ай, биш ай.
Гөлсапа киметә биш ай, биш ай. Әнисә ярыймы шулай?

Казаннарга йөртерлегә име? Әйбәт булган татарча гына белмисез. Беләбез, без татарча сөйләшәбез инде. Әйдәгез, егетләр, кайсы киемнәрне кидегез? Ленар, син кайсы күлмәген киеп чыгасың? Кызым, минем завершающий этап булыр инде. Тагы театр куйган вакытта. Данил,

Нормально бит инде. Шушы кием белән чыгабызмыни? Безнең менә театрыбызның әтисе дисәк тә була инде, Ринат әфәндене. Ул безгә һәрбер эшне бабасы, бабасы. Кем ягында? Әйе, бөтен эшебезне җөпләп йөрүче кеше инде ул безнең. Декорацияне, акчаны, үзебезне тәртипкә салучы кеше.

Бик матур җыр. Һәм соло апа. Соло апа да минем бәйнем. Руль булса дип, юкка гына әйтми икән ату.
Кайчан?
Табылган мәрә? Берәр абыстайны, әбиләрме ни булганда диде, Эльвира апа икән, миңа әйтерсең әле апаем диде. Эльвира апа, сораучылар бик күп хатын-кыз ролен. Ну, менә иратларга гына кытлык инде. Иратлар юк.

Шулай. Үзең белән иптәш егетләреңне дә алып киләсең инде. Әйткәнемчә, ир-атлар юк бит менә, күреп торасыз. Салих абыегыз Леногорскидан ук килә. Салихка инде театр җене кагылды. Кагылды.
Мин кечкенәдән артист чыгар идем, Гөлсафа. Шулаймы? Мин җырлый идем, диде Колта. Нигә дә катнаша идек без теге

Артист инде. Рәхмәт инде аңарга инде. Бөтен нәрсәгә чабып, җөгереп, Казаннан туп-туры кайта, ашамыйча да сәхнәгә менеп китә инде. Икенче елга Гөлнара белән икегезне парлап күрәсе килә инде сәхнәдә. Кызыл, кызыл кар яуса, Гөлнара килә монда.
Ни әйтте бит әле э, Фәүзия апа?

Театр беткәндә дуракланып, менә байтыр басып тору. Иң рәхәте, иң рәхәт мизгел. Ахырдан механизм. Ахырдан, әйе.
Ирләп пешеп, исәрләнеп, әшәй дип басып торасың. Ул бала бетте бит аласы. Ана өйгә кайтып утырам да мин диванга. Менә Фәрит абый илтә инде мин теге былтыр ни ама. Утырам да диванга менә бер нәрсә юк эчтә. Просто оболочка гына тышкы якта. Бөтен нәрсә калган сәхнәдә менә шунда. Менә утырам әшәй хәл алып.

Кызык түгел ул. Кешеләр төрле булганда кызык. Тормышта да шулай бит. Ә бер төрле кешеләр, сәхнәдә ул төрле кешеләрне күрсәң, ул кебек үзенең ничек дип әйтим, ул кадәр гениальный таланты булмаса да, үзенең башка төрле булуы белән ул кызык ул. Шуңа күрә мин менә бу комедияне әйтә, уйнаганда әйтәм, зинһар дөрес булмагыз дип. Менә шул дөреслек ул уже бертөрлелек әтиләр. Бертөрле булганда уже кызык түгел. Шуңа күрә более менә бу комедиядә особенно характерны уйнарга кирәк. Характер. Менә Миләүшә үзе дә своеобразный кеше. Ул характер белән своеобразный, үзе своеобразный. И Миләүшә кебек әйткәнне, менә мин аңа әйтәм, ул аны фантазия белән үзе ясап бетерә. И ул аны точно эшли, яңадан киметми дә, әйтми дә. Менә Салиха Сәхнәдә ун тапкыр эшләгәч, ул унберенчесендә эшли, ләкин икенче көнгә ул аны оныта.
Еп, иң рәхәт табан артына онытмаска.
Ләкин Миләүшә ул онытмый ул. Онытмый ул. И ул аны да... Юк, аннан түгел. Аннан түгел. Укытучы бит ул, укытучы. Яңада, яңадан ул эшләгән әйберен Илимятны ул органикага, бөтен историягә салып уйный шул кусок. Менә кусок, целая история итеп уйный. Менә мин Зөлфияне дә инде беренче күргәч инде быел сәхнәдә бер күрдем. Мин сезне һәрвакыт беренче күргәч инде курка. Күрәм, иң беренче мин теге әни килдене хәтерлимен. Монда Лилия, Лена, Налия апа. Беренче тапкыр чыгып басулары. Бер адым Атларга, адым, бер адым атлый. атларга куркып тора идек. Әй, бер адым атлау юк иде. Анда нинди нәрсәдер эшләү, анда адым атлау юк иде.
Мин хәтерлим ул көнне.

Чыгасы да сөйлисең, ә?
Әйтебез, күңелле итеп эшлибез, күңелле итеп ял итә беләбез. Мин курыктым. Бүген, бүген курыктым. Мин сездән куркам. Соң. Мин сездән прибыль кирәк дип куркам. Бүген Рәфиснең безнең туган көне. Рәфис безне торт белән сыйлый. Рәзинә апа, иң матур сүзләрен әйтә сиңа ошап. Шигырь юллар белән. Әйдә әле. Рәфисебезгә теләкләр теләле. Самыем шул бер теләгем уян, иртә белән исән сау булсын барча агзаларың. Күзең ачкач елмаеп җибәр, котлы булсын туган көннәрең. Ленар әйдә яшьтәше өстигә инде, аннан соң басарбыз инде чәй эчәрбез. Нәрсә дип өстәргә инде? Шул, тормышында уңышлар, театрны яхшыдан әйтеп, җиңеп чыгып, Киләчәктә дә безнең коллективтан калмаска, минем генә танышлап белешләр түгел, үзеңне таныш белешләрең алып килеп, шул гомерләрең булсын бәхетле, бәхетләрең булсын гомерле. Рәхмәт.
Директор кулинар әйткәнчә яшәргә тырышмый, ярыймы? Әйе, әйе.
Фантазия бирә. Серлечә. Синең фантазияң аныкына караганда көчлерәк. Көчлерәк.

Мындай нәрсә сәламәтлек, киләчәктә шундый ук көр күңелле, көр күңелле булып кал. Һәрвакыт безне шулай сөендереп тор, сау сәламәт бул. Сиңа киләчәктә уңышлар, эшендә зур казанышлар. Скоро

Кемнәрнең нинди тагын теләкләре бар, сүзләре бар. Аннан соң йомгакларбыз. Әйтә Менә ул сүзләрегез бар. җү- җүләр рольләре уйный э, бу- иң теге ихлас кешеләр. Ихлас, Әйе. ихлас кирәк. ул. Менә яңадан бу ихла- ихласлык була, ә тормышта да сәхнәдә дә ул как бы ни, э, теге бик әйбәт сыйфат инде. Диабет сыйфат. Шуңа күрә менә безнең бит инде кем кем җүләрне бит инде бер тапкыр башлап, төшереп, төшереп дигән сүз начар. Әйбәт түгел инде. Ну инде. Менә Пришлось отказаться. Әй, килеп чыкмады бит. Килеп чыкмады. Килеп чыкмады. Бигрәк тә менә нәрсә шул, аның Рафисның ихласлыгы бар. Үзенең бик ихласлыгы бар. Ул бик матур.